nĩgetha tũmenye wahome junior no yes eh, na muthenya ni umuthi eh, mũthenya nĩ ũmũthĩ karibu sana thank you so much Yes. mm, ah okay na njitagwa home junior otogu wauga eh, na ndakena muno ni gukorwo ndi na we gikaro giki umuthi eh, at least nigetha hote kwaranĩria mashabiki makwa arĩa matanjũĩ mm, na arĩa manjũĩ mm, na nigetha tũmenyane makĩria eh, nĩguo yes Na rĩu Wahome Junior rĩ, no twende kũmenya kwanyu nĩ kũ? Yes. Ah, tondũ rĩu ĩno nĩ Nairobi na kũrĩ o harĩa mũndũ akoragwo aumĩte mwena wa gĩcagi, ũtwĩre kwanyu nĩ kũ, ũthomeire kũ na nĩgetha tũkũmenye makĩria. Okay. Eh, gwitũ nĩ kũrĩa mũkũrũ-inĩ Nyĩrĩ, Ĩĩ. kũndũ gwĩtagwo Gĩkondi. Mm. Ngathomera ah, kũrĩa Karĩndĩ, Okay. ngacoka ngoka gĩthomo gĩtiganaga ngogera gĩthomo mwena wa Nairobi Mm. na ngacoka ngagĩkorwo rĩu ngakĩingĩra thĩinĩ wa music okay eh okay na nĩ ũrĩ family nĩ ũrĩ mũtumia nĩ ũrĩ twana eh family ndĩnayo okay family ndĩnayo Mm. although mũtũrĩre nĩ ũkoragwo na challenges eh nyingĩ nĩguo mũno. nĩguo nĩguo na ndingĩra gũtira ngĩhutia mũno Eh. no niĩ ndĩ mũndũ wĩna family ndĩ mũthuri Eh, na- tũirĩtu twĩrĩ amen eh, na bado No no tũrona wetereire fa- family no ya twararama. ararame ĩ hau nĩ hega na rĩu nĩgetha twambĩrĩrie tũtanate mahinda no twende kũmenya atĩrĩrĩ twĩtĩtwo nĩ ngumo yaku ya wĩini kũndũ gũkũ nĩ tũkũiguĩte na kameme tũgakũigua na tũgakuona thĩinĩ wa youtube na ngumo yaku na nyĩmbo ciaku ciĩna ciĩna mataro mũno no twende kũmenya wambĩrĩirie wĩini waku kũ Ah, reke njuge Ũini wakwa rĩ, Mm. no njuge nĩ wa tene mũno tondũ ndambire kũigua kĩheo kĩa ũini ndĩ mũnini mũno. Okay. In fact, rwĩmbo rwakwa rwa mbere ndandĩkĩte ndĩ class 7. Eh. Class 7. Although ndiakĩhotire kũrekondi hĩndĩ ĩyo, Mm. no nĩrĩo ndambĩrĩirie kwandĩka nyĩmbo, kwandĩka, kwandĩka, kwandĩka. Eh. na na ndakĩrĩ na mwĩhoko mũthenya ũmwe wa mũthenya rĩ ngai wakwa nĩ wakorwo kana no ngakĩrekondi na Okay. mũthenya nĩ wakinyire Eh, mũthenya nĩ wakinyire Eh, na hĩndĩ koguo ĩyo- wambĩrĩirie wĩ kana na hĩndĩ ĩyo rĩu kanini. tũraria ũhoro wa 1993 kwandĩka Wow. rwĩmbo Ĩĩ. Ĩĩ. Ĩĩ, nĩ mĩaka mĩingĩ Yes. wamenyire atĩa wĩna taranda ya ũini ndambire kũigua kĩheo kĩa ũini ndĩ mũnini mũno okay. In fact, rwĩmbo rwakwa rwa mbere ndandĩkĩte ndĩ class 7 Ĩĩ. class 7 although ndiakĩhotire kũrekondi hĩndĩ ĩyo Mm. no nĩrĩo ndambĩrĩirie kwandĩka nyĩmbo kwandĩka kwandĩka kwandĩka Ĩĩ. na na ndakĩrĩ na mwĩhoko mũthenya ũmwe wa mũthenya rĩ ngai wakwa nĩ wagoka na no ngakĩrekondi

mũrata ũngĩ wakwa wĩtagwo wĩtagwo Samuel Gitonga thaa ici nĩ in fact thaa ici nĩ bishop wow rĩu Ah, agĩgĩthiĩ ũguo na ingĩgĩthiĩ ũguo no ithuothe rĩ haya tũgĩũke. bishop Yes. akĩtiga wĩini akĩingĩra Ĩĩ. ũtungata-inĩ wa Akĩingĩra mwathani ũtungata-inĩ, agĩtwo mwena ũcio Ehe. na ingĩgwo na bado ndĩona ũtungata wow na ingĩtungataga mwena ũyũ ũngĩ nayo tungata mwena ũyũ ũngĩ Yes. na no wega kwanyu kũrĩ mũndũ ũngĩ wĩinaga Oh, my dad mm. my dad arĩ mm. arĩ mũhũri wa wa kinatha kia mugweto arĩ atongoragia Moboko dancers he koguo hau niho warutire hau niho maundu makwa mambiriirie wow by the way muthe wakwa na ni ahuragira nginya president Moi mhm nyimbo guku hindi na kwina occasions no nginya ngietirwo haya niwe wari chairman wa Moboko dancers thini wa Central Province

na ta mwanake araina ta mwanake Okay. ta mwana Ta ndangĩita ta mwana mwanake. wega. woi mwathani eh. akĩigua Mm. rĩu hau nĩho rĩtwa wahome junior rĩokĩire okay hau niho wahome rĩu junior. ndaheirwo nĩ timona na maina wa nyaguti tondå ona ngä å ka gå kå ngwä ciragia wä cania wa horo wa maingä aca na gwĩtuĩka wahome rĩ na å mũrata wakwa na akĩrĩ no wa gwitũ nyĩrĩ Ĩĩ. rĩu koguo wä inä te arå bamu cigana rä u Eh, reke njuge rĩu thaa ici ndĩna albamu inya Ah, Hey, nĩ ũgeretie ona ti inya reke tuge nĩ ithano tondũ ingĩruta rĩa rwĩmbo rwakwa rũmwe rũmwe rĩ nĩ nyĩmbo mĩrongo ĩna Hey, hey, hey, hey. rũmwe rũmwe rũmwe nĩ nyĩmbo mĩrongo ĩna rĩko rwĩmbo rwakwa rwa mbere rĩtagwo nyina wa kareya Mhm. na rĩu thaa ici harĩa nginyĩte Mm. rĩu ndĩna nyĩmbo mĩrongo ĩna Mi- nyĩmbo mĩrongo ĩna rũmwe rũmwe rũmwe Mm. Mm. Hihi na ici ciothe wandĩkire rĩ? Eh, okay rwĩmbo rwa mbere rĩ mm. ndainĩte 2005 mm. album ya mbere yarĩa 2005 ĩyo ya nyina wa karea mm. ngicoka ngiuma hau 2007 mm-hmm. ngirekondi ĩngĩ yetagwo ngoro yakwa rwĩmbo rwekire wega mũno thĩinĩ wa market okay ngai nĩ mwega ah, karimbo kau gathiaga atĩrĩrĩ mm. ũcio ciro wa kũnyamaria mm-hmm. Koroatora na wasiwasi we wakũrigwo kana nĩ agacoka Mm. ngoro ya kũgĩa na kũiganĩra Eh, nĩ kega nĩ kega nĩ kega Thank nĩ you. kega karĩmbo kau anga ndanakaigua Eh, no nginya, no Mm, nginya nĩ ũkorwo- karwĩmbo ka- kanyitĩte mũno hĩndĩ Mũno, ĩyo mũno, mũno, mũno, Eh, mũno. Eh, na nĩ njiguĩte nĩ ũrainĩire john de mathiũ yes Ũreciririe kũmũinĩra atĩa? Ah, ndekire ũguo ĩ Ĩ. jonde mathiĩ nde ndathire thĩinĩ wa ribarodi rĩ Ribaro- ona tiga gũthiĩ kũ- tiga rĩu ona ũhoro wa ribarodi jonde mathiĩ ndĩ gĩcagi rĩ nĩ ndendete ũini wa ndemethi mũno mũno piũ piũ piũ rĩu rĩrĩa ndacokire ndoka ribarodi rĩ nĩ twambĩrĩirie gũkorwo tũkĩingĩra ngano ũguo na na john One. na ũini wake ũkaingĩra ngoro yakwa mũno mũno mũno mũno Ona One. ũngĩthikĩrĩria ũini wakwa rĩu nĩ ũthiaga handũ ũkenda kũhutia nyĩmbo cia kũ- ũini wa John nĩ Ĩĩ. tondũ wa kũmwenda nĩ ũndũ wa So kũmwenda wĩngiria rĩu John athi atuĩkire nĩ apasi Ĩĩ. ũndũ ũcio nĩ wahutirie ngoro yakwa mũno ole sana na before tũthike John Ĩĩ. nĩrĩo ndandĩkire rwĩmbo rũu okay in fact ona rwĩmbo rũu ndendaga kũrĩ record ngarũina hĩndĩ ya mathiko ma John no gũtiahotekekire no ngĩkiuga gũtiahotekekire atĩrĩrĩ tondũ ũndũ ũcio warĩ o ngoro-inĩ yakwa rĩ no ngamũinĩra ah yes Okay, nĩ rwĩmbo rwega mũno mm. uh, na nĩ in fact rwĩmbo rũu nĩruo rũratũmire njũke ngwethe yes, yes. tondũ nĩ ndĩraiguire nĩ rwĩmbo rwĩna tha mũno one rwĩmbo rwaku kũrĩ handũ nyonete njiguĩte ũkĩgweta mamu wanyu mũno na ũkagweta anko wanyu kĩmarũ hihi no ũtũtarĩrie ũtwĩre ũmahutagia ũguo nĩkĩ harĩ nyĩmbo ciaku kĩnjuge atĩrĩrĩ mm. eh, wa mbere mm. okorwo kũrĩ mũndũ wendete mamu wao mm. nĩ ndĩ ũmwe mm. tondũ mami witũ mm. nĩ ndingĩkĩina nyĩmbo igĩrĩ mm. itamũgwetete oh, nice, nice, nice. Ĩĩ, nĩ ndaigua Ah, kuma hau muthuri ucio gwitwo wanko kimaru mm. nake muthuri ucio nunyitite guoko muno muno muno muno okay okay guoko tondu ona albamu yakwa ya mbere eh. no yo andugamirire oh. na kumagia nginyagia hindi iyo mm. nginya umuthi uyu mm. ndaigĩrĩra nyũngũ ĩyo Nyũngũ. no akomanagia mwaki nginya ũmũ nginya ũmũthĩ So, koguo nĩ anko mũrata. kĩmaru arĩ oho arĩ ho Eh, nĩ mũrata wakwa hega hakuhĩ. okay okay Yes. okay he, he rwĩmbo rwaku rwĩtagwo promise ya wendo rwĩmbo rwĩ ngumo mũno Eh. na nĩ nyonaga nĩ harĩ mandamu ĩho na kairĩtu keho hihi ĩyo nĩyo bamĩrĩ yaku Eh, in fact acio nĩo andũ akwa okay Ĩĩ, na mũtumia ũcio wakwa ndĩmwendete mũno ĩĩ nĩkĩo ndigĩra kũmũtigĩrĩra na thutha nĩ ũndũ mwega ũcio ĩĩ Ĩĩ, okay no twende kũmũmenya ehe. nĩ tondũ nĩ tũgĩũkire mũciĩ tondũ nĩ tũkuonaga ũcainĩte mũno wĩ mũndũ wĩna riri wĩna kũrĩa nja nĩgetha Yes. tũmenye ũrĩa ũkũrugagĩra nũ hau nĩ hega ĩĩ tondũ nĩ tũgĩũkire o mũciĩ nĩweka wega Oh, yes. Huyu ni mama wako. Okay, huyu ni wenyi na atwana Ni twaku. na watu watu wako. Okay, asanti. Eh, Nitwake na nikumumenya. eh. Eh. Na rĩu rĩ advice yaku kũrĩ andũ aya anini tondũ kwĩna andũ aingĩ mũno matarĩ mareyũkĩrĩria harĩ field ya ũini na angĩ makanjia na magakua ngoro nĩ ũndũ ũrĩkũ ũngĩmũ advice kuma rũgendo rwaku rwa ũini nginya ha ũkinyĩte Ah, kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa niĩ ingiuga rĩ mbere mbere niĩ no ndĩmere ũũ mũndũ akĩingĩra ũini-inĩ one ambe eherie meciria ma kwamba kuona mbeca okay ambe aige meciria macio kando no ihinda rĩa kinya rĩ indo no irĩo nĩ iriũka nĩ iriũka Ĩĩ, nĩguo. tondũ woka na mentality ya kuga atĩ nĩ mbeca ũretha Mm. ũkwamba ũciage ũkue ngoro Oi, eh, Ndona? eh, ona undu ria uma naguo mwega ndumiriri uma nacio njega ungiakinyiria andu ri mm, ikarema ikinye muthia Eh, nĩguo so wambe uikare thi Eh. wandike kindu kiega Eh. no tige kuina tu tondu ni uraigua andu ni maraina nĩguo nĩguo na mbere ona thite studio Eh. ambo wandike kindu no cokere urore wega muno muno Eh. niki urenda kwira andu Eh, nĩkĩ ũrenda kwĩra andũ i ii tondu waga gwika uguo Mm, ndungitobora wini okay na ũngĩenda kũmenya rĩ Mm. ta rĩu ũngĩrora nĩ me igũrũ mũno tha ici andũ ta nĩ ta samindo Mm. andũ nĩ ta mũgai wa njoroge one acio othe mangĩtua gũkũhe karũgano mm. no ũmenye Mm. atĩ thĩinĩ wa kĩheo gĩkĩ kĩa wĩini Mm. gĩtirĩ lift Gĩtirĩ no nginya lift. follow stairs ĩĩ nĩguo nĩguo nĩguo Ona. ĩĩ nĩ ndona Mm. arabu challenges iria ũngĩkorwo ũkĩhĩtũkana nacio gũkũ wĩni-inĩ nĩ irĩkũ Eh, challenges nĩ nyingĩ mũno nĩ nyingĩ challenges nĩ nyingĩ mũno ehe makĩria ta rĩu for example toguo iguire ndakwĩra ndaingĩri joini nĩ mũndũ gwĩtwo maina wa nyaguti eh maina na nĩ nyaguthie anyitire guoko tondũ maina nĩ a- nĩ- nĩ a- nĩ- tondũ maina nĩ akĩrĩ na rĩtwa inene rĩ eh rĩu nĩ aheagwo wĩra akaheo gũkũ agetwo gũkũ o Okay. mũthenya ũmwe O mũthenya ũmwe. rĩu nake rĩ akanjĩra atĩrĩrĩ ũthiĩ kũna ũndũgamagĩrĩre kamũira njũ kamũira njũkĩte agacoka agathiĩ kũrĩa Mm, akamahutithĩria kidogo agacoka agoka kũ agoka no gũkũ mũthenya ũmwe nĩangorire kũrĩa kũndũ andũ mĩtĩ kũrĩa redinova kĩambu okay agĩkora rĩu rwĩmbo rũcikĩte andũ matiramenya maina kana nĩ maina Eh. kana no Eh. no rwĩmbo rũcikĩte gũcika wow rĩu hĩndĩ ĩrĩa gwatuĩkire nĩ tũgũthiĩ mburĩki kidogo rĩ nake maina akĩingĩ Eh. akĩingĩra Mm. rĩu aingĩra rĩ Eh. eh, agĩkora rĩu andũ mandigicĩirie ũguo Wow. marareciria nĩ niĩ maina ngĩambĩria kũheo mawĩra mohiki ma andũ We. rĩu kuma hau rĩ Eh. akĩgĩa na kaũndũ kangĩ ngoro-inĩ yake Oh. ĩyo nĩ challenge ya mbere Oh, I'm sorry. Ona, ya Eh, kerĩ. Eh. promotion ya nyĩmbo ĩ hinya mũno Mm. promotion ya nyĩmbo ĩ hinya mũno mũno mũno mũno Ĩya. Tondũ, eh, nĩ ũgũthiĩ ũgakora rwĩmbo nĩ rũinire rwega mũno Mm. no rũgĩgatuĩka nĩ rwakinyĩra andũ Ĩĩ. wacoka ũgakoraga okorwo nĩ nginya nĩ media ici iria tũrĩ nacio thaa ici Mm. wathikĩrĩria nyĩmbo iria marathaka Ĩĩ. wahota gũthikĩrĩria rwĩmbo ũguo ona wathikĩrĩria countdown we wĩ mũthikĩrĩria Ĩĩ. wageria gwetha rwĩmbo rũu harĩa ũngĩrũiga thĩinĩ wa countdown ĩyo hatirĩ Ũũ, no yĩ hĩndĩ nyĩmbo iria hatirĩ. citigĩtwo na gũkũ nja Mm. rĩu hau ndikĩũĩ nĩkĩ no nĩ makĩũĩ nĩkĩ

Rĩu nĩ afadhali Ĩno nĩ afadhali. ĩĩ tondũ mũndũ nĩ arahota kwĩyendia na njĩra Rĩu ti mwanya gũkorwo kũrĩ mwanya social media Ĩĩ. wekĩra karwĩmbo gaku hau ũguo ona Ĩĩ, nĩguo nĩguo Ũkona- nĩguo arabu kũrĩ rwĩmbo rwaku ũrainire mũthenya ũngĩ Ĩĩ, rwĩmbo rũu rwĩna message njega mũno yes rwĩmbo rũu no tũrũigue hanini rwĩmbo rũu tũkũrũigua hanini Ehe. Ah, rwĩmbo rũu rĩ Eh. wĩtagwo ũcio mũhiki ũcio mũhiki Ĩĩ. na ũcio mũhiki mũcio mũhiki nĩ kĩekire mũhiki mũhiki ũcio ũcio rĩ mũhiki Ĩĩ, ũcio rĩ ĩĩ. okay ndakĩinaga ndĩkĩrĩte kĩratũ kĩu kĩa mũthuri ũcio Mm. mũthuri ũcio nĩ aigĩtwo maica moru mũno nĩ mũtumia wake Oi, ehe. agakorwo na stress stress

Mũgambo nĩ mũrũri mũrũri. Ũhana kanyoni. Ah, thank you. Ĩĩ nĩ kũgeria kũnene mũno. Asante. Ona ciugo cia rwĩmbo rũu nĩ njega. Asante. Ĩĩ, Na ngũhũpu nĩ rũgũkinyĩra andũ kũringana na ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩguo nĩguo. Ĩĩ. Nĩguo kwa- maũndũ makwagĩra. Ĩĩ. Maũndũ matu- nĩguo makwagĩra. nĩ makwagĩra rĩu wĩini waku rĩ kũringana na ũrĩa ũtanyĩte thĩinĩ wa rũgendo rũrũ rwa wĩini rĩ Ũgũkinya hau ka ũini waku nĩ ũgũthiĩ na mbere. Ndirona gĩtũmi kĩrĩa kĩngĩtũma ũini ũthirĩre hau. Ehe hau nyambe ngwĩre no. Reke ngwĩre kwanja rĩu thaa ici kĩndũ kĩrĩa njĩkĩte nĩ kwĩbanga. Ĩĩ nĩguo. Nĩ kwĩbanga. Waigua ngĩkwĩra ona ta rĩu nyĩmbo icio ndĩrarekondi ndĩtwarĩte kwa media ĩno ĩrĩkũ rĩ, gĩtũmi nĩ ndĩrenda kwĩbanga. Rĩu niĩ ndirĩ mũini mwerũ. Nĩguo nĩguo nĩguo. Ũramenya ũrĩa areka. Ĩĩ nĩguo. So niĩ nĩ njũĩ to kũrekondi na gũtwara rwĩmbo ũteng'erie rwĩmbo kũrĩa. Ĩĩ.

Rĩngĩ aka give up. Ũkũma advice atĩa rũgendo-inĩ rwa ũini? Reke ngwĩre kaũndũ kamwe na kĩrĩa kĩrate andũ acio. Andũ acio maroka mena mentality Ĩĩ. ai na no mbeca akuona. Ĩĩ. Makariganĩrwo atĩrĩrĩ, ona ithuĩ ta rĩu ona rĩngĩ tũthiaga na gũkũ tũgacemania na andũ Mũndũ akuona na gakari kega kana mũndũ akuona wĩhumbĩte wega rĩ, Mm. akona ũi ũini oini nake agathiĩ kwandĩka rwĩmbo Ĩĩ, nĩguo. rũrakĩandĩka gathogothania kandĩkothania bata athiĩ stu athiĩ studio athiĩ studio wow rĩu kĩndũ kĩrĩa kĩho mm. patience space ĩĩ nĩguo ũine wandĩke kĩndũ kĩega mm. ũhũre rwĩmbo rwega ũthiĩ studio ĩrĩa yagĩrĩire ĩĩ nĩguo na ũkorwo na message njega ĩĩ alafu

gas indo cia thitima indo icio cia mĩthemba ĩyo nĩ nĩ twendagia ĩĩ Ĩĩ, wa kerĩ nĩ ngoragwo na kambuni ĩtagwo the boys property management mhm. Ĩĩ, ta rĩu nawe ũngĩkorwo na kanyamũ gaku kwenda karorwo wega okay nĩ ũkũndehera na tũkabange wega tũkamanĩnji wega Oh, okay okay okay Ĩĩ, okay ũndũ gatagũkũhe stress okay mũndũ angĩenda gũkũnyita mwena-inĩ wa nyĩmbo ciaku social media -inĩ, mũndũ no agwĩte magongona-inĩ megiĩ ũhiki na kĩ na kĩ, andũ acio othe rĩ, tondũ nĩ njũĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno makũrũmagĩrĩra, na kũrĩ andũ mangĩenda kũrũmĩrĩra nyĩmbo ciaku, na rĩngĩ makũrie kĩũria ona kĩrĩkũ kana kĩrĩkũ kĩgiĩ ũini, mangĩkũnyitithia atĩa? Okay, thĩinĩ wa social media njĩtagwo Home Junior, nĩ ndĩ page ĩtagwo Home Junior Music, thĩinĩ thĩinĩ wa youtube njĩtagwo wahome junior so mangĩũka hau nĩ tũkũhota kwaranĩria na njĩra njega okay wahome junior Ĩĩ. nĩ ĩ facebook Eh, wa- wahome junior nĩ facebook okay wahome junior music nĩ facebook okay no nĩ page Ĩĩ, nĩ page eh, then thĩinĩ wa youtube njĩtagwo wahome junior okay na okay ũngĩkorwo na igongona o rĩothe Mm. rĩa ũhiki rĩa ũthoni ona ũngĩenda o rĩa birthday Ĩĩ. ũnjĩte no ngũka okay na rĩngĩ mangĩ angĩ Kana no ona mende kũu gũkũnyitana irabu-inĩ. namba ciaku Eh, Eh. okay mwĩroreri wakwa ũngĩbatara Mm. niĩ ndĩ ta wahome junior ũngĩenda njũke igongona-inĩ rĩaku rĩa hiki rĩa ũthoni Mm. kũu irabu-inĩ tũkenie andũ Mm. no ũnyite Mm. thĩinĩ wa social media wahome junior wahome junior music thĩinĩ wa- wahome junior music page Oh yeah. kana no hurire thimu namba yakwa ni 0720 750 189 Oh yeah. muini ũngĩenda gũteithio ũgĩkona kaũndũ tondũ na indateithirio no nyende gũteithia mũndũ Ĩĩ nĩguo. no ũnyite na 0720 750 189 kana ũingĩre social media na nĩ ũkũnyona hau Na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twagũcokeria ngatho wĩ mwĩroreri witũ na tũkauga ũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa Marũa TV nĩgetha rĩrĩa rĩothe twagĩa maũndũ mega ta maya ũgakoragwo hamwe na ithuĩ na ũkahotaga kũnyita ũhoro kũringana na ũrĩa tũrakũrehera. Nĩ tũkwenda ũ subscribe na nĩ tũrakenio mũno nĩ ũnyitanĩri waku nginyagia hĩndĩ ĩyo ĩngĩ